Сәлам, дуслар! Без бүген Балта шәһәренең Бирбаш авылында. Мин авылда калам рубрикасына бик талантлы, бик эшчән, тырыш һәм чибәр егетне төшердек. Әйдәгез, танышыйк әле үзе белән якыннанрак. Мин Галимуллин Равил Расым улы. Шушы Бирбаш авылында туып, Бирбаш авылында үсеп, белем алып, Бүгенге көндә шунда хезмәт итәм. Менә аптырыйбыз бит инде, яшь, чибәр егетнең авылда калуы. Әле сез авылда калгансыз, ниндидер бизнес ачам дип тә, акча эшлим дә дип түгел. Сез авыл хуҗасы. Бу аңнаган кешеләр өчен бик зур вазифа һәм җаваплылык. Сез әле бит әле бер башта гына түгел, берничә авылны җитәклисез икән, берләштерәсез икән әле, әйме? Ие Бөрбаш җирлеге ул өч авылны берләштерә. Бүгенге көндә Бөрбаш авылы, Бөрбаш Сәрдәгәне, Алан авыллары безнең җирлектә гомумән алганда 1500 дән артык кеше яши. Аллага шөкер, авылларыбызда әле э, яшьләр кала. Без шуңа сөенәбез. Инде яшьләр калгач эшләргә дә күңелле шулай бит. Төп йортта ул малайның калуы ата кеше, кеше өчен ни дәрәҗәдә мөһим? Конечно, зур рәхәт ул. Теге Татарларны бит теге нигез тартып калмас аңа. Малай булса обязательно да төзелеп тә калдыру. Малайларны обязательно. Аңа юллар шулай бит. Менә Рауль әфәнде киреләнмәдеме, калмыйм авылыгызда тегели болай дип. Казанда укып йөргән вакытларында Кайтса, монда авылдан рәхәт җир юк дип, азрак кереп бер эшләп чыга торган әйе, баласын дипләп чыга торган әйе. Һәрдаим авылга яңалык кертергә тырышабыз. Инде ул булмасын дәүләт программаларына нигезләнеп, инде безгә бик зур булышкан үзара салым программасы җирлекләргә, авылларга. Гомумән алганда, бүгенге көндә дәүләт авылга йөзе белән борылды дисәң дә була. 39 төрле генә программа эшли безнең авылларга карата. Без шуның һәрберсендә актив катнашып, аларны алып, матур итеп эшлибез. Сүздә юк, аны эшләп генә түгел, тотырга да кирәк. Шушы эштә бик булышы итә авыл халкы. Без өмәләр оештырып, җыштырып, матур итеп теге э, эшләгән эшне дә саклап торабыз инде. Инде шуның менә шундый нәтиҗәләрнең берсе безнең узган ел дәүләт программасына нигезләнеп мәдәни йортына капиталь ремонт булды. Ул 56 миллионлык капиталь ремонт булып Һәм инде без эшмәкәрләр белән, авылыбызда чыккан эшмәкәрләр белән менә күреп китә аласыз, клуб алдында урнашкан парк зонасын эшли алдык. Аның үз бәясе генә 8 миллион ярымлык булды. Хәлкәлне яңа башта эшләп чыктык. Инде бу ягына э, балаларга кечкенә генә мәйданчык булдыра алдык, анда атынчыклар. Менә бу бик зур аланда нәрсә була сезнең? Безнең җирлектә гомумән алганда зур дип әйтә кирәк, 4 сабантуй үтә. Һәм берсе авыл сабан туе булса, берсе Олан авылындагы сабан туй һәм Дина Бурбаш сәрдән кичкән генә матур гына табигать кочагында урнашкан Сәрдеган авылында да без э, шишмә көн үткәрәбез. Бу безнең Бурбаш Сәрдеган авылы, безнең табигаты ягыннан бик матур авылларның берсе. Инде менә шу Нурзидә шишмә комплексы. Моны эшләргә безнең шушы авылдан чыккан эшмәкәр егетебез Габделнур Хәсәнович Хусайнов дигән егет булышты. Без гомумән эшләрне спонсорлар белән, иганәчеләр белән авылда, җирлектә бик күп эшләп барабыз. Аларның менә берсе Хусайнов Габделнур абый, Галимуллин Нияз, Галиуллин Илдар абыйлар, Алан авылында Хисамутдинов Алмаз абыйлар, Фазлыев Булат, Фазлыев Алмазлар, Җәлил хәзрәтләр, алар барысы да шул авылга булышып, авылларга, җирлекләргә булышып торалар. Инде бу комплекска килгәндә, ике-өч өлештән торган чишмәсе, кечкенә генә намаз бүлмәсе, Монда без ел саен, инде өченче ел рәттән була, Алла бирса менә быел чишмә көн үткәрәбез балалар өчен. Шушындый матур җирләрдә безгә дә, сезгә дә яшәргә, эшләргә насыйп булсын. Егетләргә дә аеруча зур рәхмәт. Һәм инде иң, иң зурларының берсе э, Рәсәй күләм мөселман балалар сабан туе. Менә шул мәйданда үтә. Анда 18 яшькә хәтле барлык Көчле көрәшчеләр катнаша, безнең 120-гә якын көрәшче ел саен катнашанда. Алар арасында менә э, бер елны без санадык, 75 килограмм үлчәмдә 6 Россия чемпионы бар. Гомумән алганда, уннан артык Россия чемпионы шушында килеп э, көч сынашалар. Безнең авыл көрәшчеләргә бик бай. Республикада аның хәтле көрәшче чыккан авыл юктыр. Безнең Авылда менә тугыз спорт мастеры гына бар. Җәй көне без моны Сабантуй су буе буларак куллансак, Сабантуй урыны була куллансак, безнең кыш көне менә игътибар иткән булсагыз, без шул су буена авылның бер башыннан башлап, икенче башына хәтле 2 километр озынлыктагы чаңгы трасса эшләдек. Монда кич белән яктыртылган, барлык уңайлыклары тудырылган. Инде тау итәгенә дә яктырткычлар куеп, аннан балалар тау шуалар. Бөрбаш авылының данлыклы шәхесе, дин эшлеклесе, Татарстанның баш казые Җәлил хәзрәт Фазлыев шушы авылдан дип әйттек бит инде, әйме? Шуңа күрә менә мондый экспонатларның сезнең музейда саклануы табигый хәл. Менә монда нәрсәдер күрәбез без шул турыда да. Монда инде хаҗ сәфәре кылган авылдашларыбызның исемлеге. Инде без ел саен анда авылыбыздан Аллага шөкер хаҗ сәфәре кылучылар булып тора. Инде быелгы сыйлында менә безнең җирлектән 4 кеше хаҗ сәфәренә җыена. Инде аларга Аллаһ Тәгалә сабырлыгын, җиңеллеген бирсен. Димәк, мөмкинлек бар, әйме? Мөмкинлек тә бар, аннары теге дингә тартылыш та бар. Биш вакыт намаз укыла Аллага шөкер, мәчетләрдә яшьләр йөри. Рамазан аенда йөз егермеләп ир-ат тәравих намазы укый, икенче якта сөннәт залында алтмышлап хатын-кыз тәравих намазларын йөри. Җомга намазларында без алтмышка якын кеше җыелабыз. Менә җәмәгать күпме генә авылларда без төшереп йөрдек, әйме, никадәр музейларда булдык, ләкин мин мондый музейны беренче тапкыр күрәм. Нинди музей бу? Нинди хатын-кызлар монда, нинди тракторлар эзләп таптыгыз сез? Сөйләгез әле безгә. Без инде бу музейны ат музее дип әйтәбез. Инде монда Атма китеп торганлыктан индеме, инде э, тарихына килгәндә бу элеккеге ташландык, элекке коммуналь хуҗалыкның э, котельня иде. Без моны сатып алып, шушы хәлгә китерә алдык. Инде шуның беренче экземплярын без куйдык, менә ясалма трактор һәм без шуны тракторда эшләнгән. Э, үзебезнең авылыбызда дүрт

көнне көнгә ялгар өчен нәрсә белән шөгыльләнә кирәк. Күпчелек кеше мал асрый инде, атлар асрый. Безнең авылда атчылык, ат асрау элек-электән килгән. Бездә боларга түгел, менә шактый кешедә ат тотучылар бездә бар, Аллаһуга шөкер. Менә нишләтәләр ул атларны дүртәр белән? Үзләре ашап бетермиләр инде. Сата, саталар. Сатыр өчен өстәмә керем кертер өчен безнең якларда бик популяр ат итеннән казлык ясау. Колбаслар ясау, колбасны цехлар бар безнең авылда. Шуларга биреп, шуларга сатып, яңадан алар эшләп кире саталар инде. Тырыш халык яши гомумән. Әлбәттә, әлбәттә, әлбәттә, һәр калган хуҗалык, һәр яшәгән хуҗалык нәрсә белән булса шөгыльләнә, Бездә үзмәшгульләр дә гел утызга якын. Сөбханалла, алар менә нәрсәләр белән шөгыльләнәләр? Эшмәкәрлек тә бездә бик ала киткән. Колбасный цехыбыз бар, әйткәнчә, пилорамнар, э, тәрәзә цехлары, итләр эшкәртеп сатучылар бар. Бездә халык тырыш. Техникалар тоталар. Аллага шөкер. Менә монда отны да ясап куйгансыз, әйме? Әйе, бу инде безгә э, республика ветеринария идарәсе җитәкчесе Хисамутдинов Алмаз Габдуровичның бүләге булды. Ә без инде аңа шул элеккедән калган 62 нче елга дип әйттеләр инде. Кашовкасын булдыра алдык. Ат дип әйткәндә безнең мен сөйләп киттем бит инде безнең авылда ат җене калган кешеләр күп дип. Шуларның берсе инде гомер буе әтиле уллы ат конюшнинда эшләгән менә Наил абый Шафигуллин һәм аның улы Фаил абый Шафигуллин. Инде барсын да авылдан, якын-тирә авыллардан җыштырып, шуны матур итеп зданиены туплый алдык. Без эзләдек, Озын арба дип, озын арба нәрсә икәнен белмибез, эзлиб, эзлибез, шушыңа тап булдык. Менә бусы озын арба дип ата. Бу озын арба, бу чегән арбасы дип атала. Менә бит. Без аны алып кайтып, куйганнан соң, инде авылыбызның, үзебезнең авылда булган менә озын арба, безнең авыл әйтеп киткәнчә бит инде урманга якын, урманнан шуның белән агач таштаган булар. Аңа 6 метрлы агачлар салып, шул озын арба белән Агачны, димәк, шулай ташыганнар. Шуның белән урманнан агач чыгарганнар.
Инде бу тарантасны безгә район башлыгы Рамил Рашид улы Нутфуллин бүләк итте. Без аны Башкортстанның Бүздәк районына барып, Кызыл Яр дигән авылдан алып кайттык. Инде монысы безнең атка тагып печән чабу агрегаты. Без монда тагып алып кайтып урнаштыра алдык. Әйтеп үткәнчә, безнең бит узган шушы мәдәният йортына программага нигезләнеп, шушы капиталь ремонт булды. Һәм без шуна шул буш булган бер ике бүлмәсенә, э, ике бүлмәгә э, мәдәният үзәгенә һәм бер, бер өлешен тышта, өч өлештән музей ясарга булдык. Монда җирлек урнашкан, э, сельсовет дип әйтәбез инде, спортзал, клуб, Мәдәният йорты дип әйтәбез, библиотека, почта бүлеге һәм медпункт. Бу күп функцияле үзәк. Инде мин әйтәм, җирлек башлыклары хәзрәтләрдән кала иң күп шөкер әйтүчеләр дип. Чөнки иртә белән торабыз, Аллага шөкер, әле су бетмәгән, су бар, газ бетмәгән, газ бар. Тәрәзәдән карыйбыз, Аллага шөкер, авыл исән сау, телефон шалтырамаган, ул бу юк дип шатланып куябыз. Инде үш сәгать дигәннән иртә баштан кичә хәтле инде аның теге кайбер көнне кайта алмаган көннәре дә була, яме соң кайткан көннәре дә була. Хезмәт иткәч, эшең шул булгач, өйдә тыл нык булса, эшне эшләп була шулай бит. Инде өйдә Аллага шөкер, җәмәгатем, ике балам, әти-әни белән төп йортта матур итеп яшибез. Сөбханалла, бик матур гына яшәп ятасыз, шундый чибәр егетләр үстерәсез, әти-әниегез ике канатыгыз исән. Менә эшлисе дә эшлисе бит инде, әйме, Равил әфәнде? И инде, инде ул төбәкнең үз җылысы бар бит. Туганнар җылысы, әтиәни җылысы, балалар җылысы. Инде аннан тыш без барыбыз да диндә. Әйтәләр бит инде, теге койдана белән тору авыррак дип. Без сорау бирик әле, сезнең ирегез дә җаваплы эштә эшли, менә әйтеп тә киттеләр, теге кайтып кермәгән чаклары да бардыр дип. Ничек менә бу ниләрне ничек уздырасыз, сез бит әле яшь кеше?
Әйе инде, иремнең эше бик тә аз. Без аны шулай кабул итәбез инде, эш, эш урыны. Кайнанам, кайнана килгәндә, минем кайнанам бик яхшы ул, без аның белән иптәш кызлар шикелле бик яхшы тормыш итәбез, Аллага шөкер. Мин шушы йортка 73 нче елда килен булып төшкән ием. Үзегез килен булып, әйме? Әйе, ул вакытта унтугыз, унтугыз яшь ярым ием яңа. Кайнанам бар иде һәм ике шушы иремнең ике энекеше, энекәше бар иде әле бу йортта. Алар укып чыгып китте, институтта укыды. Кайнанам белән 33 ел, 36 ел бергә тордык. Аннан соң күп тормадым инде, миңа яңадан килен килде. Үзем шул кайнана хәлендә калдым инде, менә шул башта кайнана белән, хәзер килен белән.

Сезне шундый чибәр егетләр белән дә таныштырып китим әле. Менә шушы йортта тәрбияләнәләр. Рауил әфәнденең ике канаты. Болар ике өмете, ике горурлыгы дип әйтеп китик. Күрәсезме сез менә мондагы медальләрне? Субханалла, монда алтыны да, көмеше дә, бөтенесе бар ахыры. Син нәрсә белән шөгыльләнәсең? Исемең ничек әле?
Билал. Билал исемне карагыз әле, исеме дә бик матур. Без әйткәнчә Мәрҗәмә белән ике ир бала үстерәбез инде. Олы улыбыз Билал, кечесе Ансар. Инде Билал улыбыз ике ел, икенче ел менә быел көрәш белән шөгыльләнә. Көрәш нәрсәсе белән кызыклы соң сиңа? Ничек кызыгып киттең көрәшергә? Авыр бит анда, күтәреп бәрәләр, билләр авырта, аркалар авыртып куя. Куркытмыймы? Юк.
Әти башта күрсәткәне миңа ничек. Көрәшергә кирәген. Иә. Икенче класстан. Аллаһы бирырса, Россия чемпионы итеп күрәчәкбез әле без Билалны. Исегездә калдырыгыз бу егетне. Синең белән дә танышып китик. Син нәрсәләр белән шөгыльләнәсең? Мин азан әйтәм. Субханалла.
Бүген без азан тавышы ишеттек. Синеке түгел идеме ул алай-болай? Ансат яңа улыбыз, кече улыбыз ул икенче класста укый. Хыялың нинди, хыялың? Хыялым юк. Хыялың бар бит инде. Кем булырга?
Хәзрәт.
Авылда хәзрәт буласың киләме, әллә инде менә Җәлил авылда име? Җәлил хәзрәт кебек Казанда казый буласың киләме? Ничегрәк? Авылда буласың килә.
Шушы авылда име?
Менә бит сокланам мин менә шушылай үз авылларын яраткан кешеләрне күрсәм, молодцы егетләр. Мондый матурлыкны бит шәһәрдә табып булмый. Менә авылларны карап йөрдек. Авылда бит яшәргә була. Аның үзенә күрә паркы бар, менә спорт комплекслары, спорт залларыбыз бар, ял парклары бар, чаңгы трассалары, футбол полялары бар, шулай бит. Инде эшләргән, яшәгән, яшим дигән кеше дә бүгенге көндә авылда яшәп була.